Eruru kamano kuom watch video ma kawuono. Wagonu erokamano kendo we appreciate you all our fans. Danke, danke.
Yes.
Yeah. The listeners nitie onge matin lakini ni waseloso videos maliet ma ubiro neno mabiro to nitie aneno koseyudo fans moko kanyo eh, e comments. Koro kidwaro ni mondo chak channel ne weye comment kanyo sani ok en wendo sani en jadala. Yes.
nikech oonge social media loso channel mar youtube nyalo miyo koro bed e social media mondo koro yude Why am I being shy? Aki, I'm so shy. awinjo awinja ka gima chunya likni Wa- ka yudo three people mowacho ni mondo felistas olos youtube channel to odhi loso youtube channel before the end of this i only need three people three people only

anachonikaripesachamanobromiprochakomanyo pesa kum kuonde moko onego bed ni manye pesa kinyathi skul gimitimo iloko mana filta kirwako lawni kawuono igo pichni abich kawuono ikete kakochal kiny iketo black and white ng'ato ok ng'e ni en lawni kae to iketo fil- filters ng'eny hmm? Inyalo dhi kata green. Eh,
ng'ato koro we ni in gi lewni mathoth
By the way, kaka wanyiero ni, have you subscribed?

Alafu koro hit notification bell no. Mm. Eh, hit, hit. Ka, ka, ka, ka. Machalo lang'no. Ah. Kaso dhi lokore grey. Mm. Tichwade all. Mm. Koro kiketo video, ka! Oselodo. Mm.
Koro nwacho ritruok. En iwacho, iwacho kaka emotions gi. Koro abe wadhi ni mental, uh, paro, paroga. Ok adwa jok ma miya stress, ok adwa gik matimo mamiya stress. Koro ang'iyo gik matimo. Gima atimoni be bro miya kwe e ot? Koso abro chako wacho ni eh dang'eyo dok atimo, dang'eyo. Aseyudra e situations go, eh no, no, no, no ginene, na, I just felt so bad. Koro sani new year resolution mm. acho nichane ni ande gik moko mamiya abet ni adwa chapni chapni koni gi kocha mm. to ne en gimoro ma ang'eyo mm. anyiso ng'ato ni ande kitimo gini kama kama ok anayiego mm. lakini ng'ani be wewe ni an ng'ama ng'ama Ok- ok- okwero koko ong'e ni an i do not kelelesha watu Mm. but sometimes i do anyalo bedo janeko seche moko We're just talking lakini gima wachacha niande ng'ato nyiso gimoro ni gini wadwa ni watim kama Mm. eh? un gi project Mm. udwa timo project no in a specific way Mm. ng'ani dwa timo eh, in another way yawa gigo miyaga bet gi stress moko mm. ting'e ni koro kaka nyisi mm. be seche moko tek mm. koro adhi adhiya anindo kata achiemo mang'eny mm. ng'eni chiemo gologa stress mm. Mm. kwanza ken ja chocolate mm. eh? chocolate ice cream yeah. hey, hey, hey. mago mm. kata ginene ichamo gik moko mamit mit gi kaka ginene crips Mm, ero. ing'eni i- koro ing'eni ok adwa jo to ing'eni gigi miya den miyo denda bet maduong' Mm. to ing'eni wadwa slay this year i want to slay i'm gonna kill you koro ok adwa bet ni achamo gigi sakasa Eh. nikech ka nigi stress mang'eny Mm. To koro abro gini- nindo Mm. kata abro chiemo to ok abro bet productive and Mm. this year

My next one. Mm. Hey, hey. Kaka ritora. Mm. Hey, eh, meka kito gina gina weird te. um, ok aduar lakini niluonge na onge dholuo

kawoga energy na kasto adong' ka chunya ool aparo ni mano bad vibes mane iwacho cha no? yes koro chunya ool koro adwaroga gik ma miyo kelo nini kelo mor kata kapo nono ni in gi idhi through gi- idhi through something kata in gi problem moro koro wawuoyo To ok adwar ni ng'ato obed too negative nikech an ang'e niya kata ka gik moko timore maricho kata mabeyo kata ka wach ni for instance esi timoni marach to ei rachni nyaka iyude gima ber to koro en mana poni mondo ing'i gima ber kuome to gik maricho ka iwe. Mm. Koro ing'e ni seche mibiro ira tikelona gik marichogi, mm. gimiyo chunya ol. Mm. To ka chunya oseol, koro ok abed productive e kama atiyo, ok abed productive e ot. Mm. Awuotho awuotha to chunya ichalo ng'ama wuotho to tho. Mm. Koro that negative energy ok adwar. Koro mm. ng'ata ng'ata mani kelona ga negative energy. Mm. Taketo ne gi wuon. Mm. Aketa keta wuon. Mm. Mm. Kaseketo wuon, nikech nitiere moko minyalo hepo gi mok inyal hepo. To kaluwore gi loso gi ushauri en ang'o gi dholuo?
Advice. Um, Akia kaka iwache. Ushauri.
Ushauri ena ni kidol wake si pia advice gani? Dholuo gi English related. It's the same thing. Kora penji gi dholuo ti wache gi English. Eh. Koro kaluwore gi seche mitimo ne ng'ato ushauri, ah. to nitiere kaka gik mang'eny ok inyal put ji off. Mm. Koro seche moko ibet abeta gi wall nikech anyala nyala share ma kahero. Mm-hmm. an an akansel atimo kanseling mm. koro ing'e ni clients an go mang'eny mm. nitiere joma oting're mapek mm. nitiere joma oting'ore mayot mm. nitiere joma ni average yeah. koro ing'e ni ka ng'ato kelo alot of negative energy to samoro ok en kende mm. there are many ting'e ni an be kachaka dogot an ma person Mm. an be an dhano mm. to onge ng'ama dhi tadhi nyiso gigo nikech ok oyienabiro chach mm. ineno kaka owacho ma ma powerful cha ok grabbing you grabbing ok oyiena from my profession biro nyisi ni mm-hmm. ng'ane no nyisa this this this kata ng'ane is going through one two three koro ing'e ni kimiya mok anyal ting'o to kata an koro abiro bedo gi depression koro aketoga mana Wo, nikech an ahero positive energy Mm. ma kata ka asedhi atimo ushauri Mm. ating'o siti jigo te te te mwatemo mwaloso mwawinjore mwaloso tadwaro ni kasang' aduogo ot kata romo kodu kaka biro kodu koro wamor Mm. wametho ok sechego kore kaka osebiro kore kachaki chaki

Wache. Awache. Eh, ing'e ni koro wadhi round na ma ma yago wisho. Nyiswa koro kaka idwa ritri. Koro an, an gi gimoro miluongo ni bedo gi outlet. Ok, ok ber ka i hold gik moko within. Chuni. Mm. Nikech mano e gik mamiyo jomoko fall into depression, jomoko tho ka pod gin joma tindo, ng'ato go through things to lingo da linga. Mm -hmm. Koro hinyo del, samoro yudo ni ng'ato tuo nigi ulcers kiang'o, mm -hmm. mana nikech o hold gik moko within. Mm -hmm. Koro wuoyo wacho ne osiepe gi weche mathago chuni is very healthy and very important. Mm -hmm. To yore moko ma inya tiyo godo kaka an ahero ndiko. an andiko ga piny gima awinjo mm. nikech by the time makoro andike kanyo kata ka ng'ato ok osome to oonge koro e chunya mm -hmm. agole oko mm -hmm. eh? awe awer ga samoro kasewer gik mana awinjo within me ka giwuok mm-hmm. nikech mana kaka ok wadwar negative energy from outside samoro ntiere negative energy from inside yes. koro nyaka waritre from mm. within ourselves Ok wadwar ni watho ji tho ka pod gin joma tindo, giweyo nyithindo, giweyo nyimine gi owetegi mm. ka ji ywak mm. ne gik mane nyalo bedo prevented, nyalo mm. bedo stopped. Mm. Koro we watem ahinya kata higa ma wadonje ni mondo wabed gi that positive energy from within, wabed gi that outlet mondo kik wa keep gik moko eiye wagolgi eh.
by the way kida winjo wende mowacho nowero ero werogo ticheko ac odri mm. anyalo kata weni link of one of the songs king'iyo tibro neno en en e social media en e youtube ac odri mana kamano ibro neno the song some of the songs mowero mm. most of them gin worships emaseneno kiwero do

when they gone. Yes, So yes.
ka in reject ma a release positive to in ing'ogo mana negative. Mano to koro iketo ni wall. Eh. Adwa ni seche mi ing'ogo negative to ami positive. To positive no miyo next time koro igolo positive. Amen. To ka pile pile.
Eh. Oringo.